ווען דו טוסט דאס, דארפסטו טראכטן, פארוואס עפעס דאס טאג? פארוואס עפעס יענעס טאג? אין היינסייט, דאס מיינט ווען איך קוק צוריק זעה איך אז ס'האט זיך געלוינט דעמאלטס ווען ס'איז אראפגעפאלן, צו לויפן אריינלייגן נאך געלט. רבונו של עולם וואס האב איך דא געטון? פופציג פראצענט פון מיין געלט איז פארלוירן געגאנגען. דאס מיינט, האסט עס פארקויפט פאר א לאס און דאס איז צוריק געגאנגען, צוריק אריינגעגאנגען ווען ס'איז שוין געווען הויעך. וויפיל מאל איז דא מענטשן וואס זיי לייגן אריין געלט אין א סטאק ווייל זיי זעען ס'האלט אין איין ארויפגיין. די עס ענד פי פֿינף הונדערט קען טראסקענען זייער שטארק, אבער וויבאלד דו האסט אויך באנדס און דאס גייט נישט אזוי טראסקענען, כ'וויל קודם, פארן ס'פאנג מיר אן, נאך א שמועס דא פון גוט געלט, אה, כ'וויל מיך אנטשולדיגן פאר מענטשן וואס זיי האבן אריינגעשיקט שאלות און כ'האב עס נאכנישט אדרעסט. כ'בין זייער שטארק אווער, איך ווייס אז אין די לעצטע. פאר שמועסן האב איך כמעט נישט זיך באצויגן צו שאלות וואס מענטשן האבן אריין אריינגעשיקט, און איך בין געגאנגען מער אויף א דיטאר, איך האף אז בעזר השם כ'וועל צוריק קומען צו דעם, יעדע שאלה וואס ווערט אריינגעשיקט גייט אריין אין א געוויסע דעטעבעיס וואס איך קוק דארטן פון פון צייט צו צייט זאכן וואס צו אדרעסן, כ'האב נאר געוואלט אפאר זאכן וואס כ'האב געפילט אז די עולם וועט זייער בענעפיטן פון עס האב איך געוואלט נעמען א דיטאר און רעדן פון דעם, אקעי, ואיתכם הסליחה, כ'האף כ'וועל בעזרת השם צוריקומען צו דעם. און וועלקאם, ברוכים הבאים, נאך א עפיסאוד אין גוט געלט מיט אני הקטן חיים עקשטיין, וואס אונז גיימיר היינט אדרעסן אזוי ווי איך האב צוגעזאגט אין די פאריגע שמועס אז אונז גיימיר אדרעסן וויאזוי איז די פשוטע וועג וויאזוי יעדער איינער קען עפענען א פארטפאליאו אן זיין די גרעסטער עקספערט אין דעם און אן דארפן אריינגיין אין קאמפליקעיטעד קאמפליקעיטעד זאכן. סאו כדי צוצוקומען צו די נושא פון היינט וואס מיין גאול איז אז ביי די ענד פון די שמועס זאל יעדער איינער קענען עפענען א פארטפאליאו, דו זאלסט קענען גיין עפענען א פארטפאליאו, דו זאלסט עס ממש קענען גיין טון. איך וויל זאלסט אהיים קומען היינט און זאגן פאר דיין ווייב, ווייסט אז כ'האב געעפענט א פארטפאליאו? זי וועט דיך אנקוקן, וואס? דו? פארטפאליאו? וואס דו ביסט דאך א דו ביסט דאך א עמעזאן סעלער, ווי קומסטו אריין מיט פארטפאליאוס? יא, כ'האב געעפנט א פארטפאליאו, כ'האב געהערט א שמועס פון חיים עקשטיין פאר פֿופֿצן מינוט, און כ'האב געעפנט א פארטפאליאו. אקעי, טאמער דו ביסט א כולל אינגערמאן, וועסטו קענען האבן געעפנט היינט א פארטפאליאו, נישט קיין חילוק וואו דו ביסט און וואספארא נאלעדזש דו האסט, איים דאמינג איט דאון, איך זאג ענק נאכאמאל, איך גיי זייער זייער פשוט, פשוט ווייל איך וויל, איך וויל נישט בשום אופן אז חס ושלום א איד זאל נישט קענען חתונה מאכן זיינע קינדער ווייל ער האט נישט געוואוסט פון די צוויי דריי אלף בית זאכן וואס אונז רעד מיר דא. יעדער איינער זאל עס קענען טון, דאס איז מיין גאול. סאו, כדי צוצוקומען צו דעם וויל איך ענק געבן א שטיקל אינטערדאקשען. די אינטראדאקשן איז פון דיפרענט זאכן וואס איז דא כדי דו זאלסט פארשטיין פארוואס איך גיי דיך רעקאמענדן וואס איך רעקאמענד דיך, אבער זאלסט וויסן אז כדי צו טון וואס איך רעקאמענד דיך מוזטו נישט פארשטיין די גאנצע אינטראדאקשן. ס'איז גוט זאלסט צולייגן קאפ, זאלסט פארשטיין וואס ס'טוט זיך אויב איינער פרעגט דיך, אדער ווען דו קוועשענסט דיך אליין, זאלסטו וויסן פארוואס דו האסט געטון וואס דו האסט געטון, וואס איז דיין גאול געווען מיט דעם, אבער. איך זאג עס נאר פשוט ווייל כדי צו וויסן, א קלוגע מענטש וויל פארשטיין וואס ער טוט פאר ער טוט עס, פארוואס איז ער צוגעקומען צו דעם, באט אויב ס'איז פילסטו ס'איז צו קאמפליקעיטעד פאר דיר נאו פראבלעם, קענסטו גיין גלייך טון די האומווארק וואס אונז גיימיר שמועסן באלד. די אינטראדאקשן איז אזוי, וויאזוי קענסטו אוועקלייגן געלט אין א פארטפאליאו? ס'איז דא אפאר מיני וועגן אוועקצולייגן געלט פון א פארטפאליאו. איינס איז דו קענסט עפענען א בראוקערידזש אקאונט ביי עפעס א קאמפאני, א בראוקערידזש אקאונט בעסיקלי איז א אקאונט ווי דו לייגסט אריין געלט, א סעיווינגס אקאונט קענסטו האבן די געלט און נאכדעם קענסטו זאגן, פון מיין געלט אין די בראוקערידזש אקאונט שיק אפאר דאלער צו די סטאק, אפאר דאלער צו יענע סטאק, סאו קענסט אנהייבן צו טשוזן סטאקס, ווען דו טוסט דאס, דארפסטו טראכטן, פארוואס עפעס דאס טאג? פארוואס עפעס יענעס טאג? דייווערסיפיי איך עס גוט? וויאזוי לייג איך עס אין פלעצער וואס ס'זאל נישט אווערלעפן איין זאך מיט די אנדערע? מיענינג, אז ס'דא א קאמפאני וואס איז מער א נייע קאמפאני וואס ס'גייט יעצט ארויסקומען מיט נייע זאכן, און האבן דא א קאמפאני וואס איז א עסטעבלישט קאמפאני שוין פאר פופציג יאר און זענען זייער זייער א סטעיבל קאמפאני, די צוויי אווערלעפן נישט אזוי שטארק. אביסל דא און אביסל דארט, סאו דארפסט דיר גיין אנהייבן צו טשוזן סטאקס, איז וועגן דעם איז דא מענטשן וואס גייען טשוזן ETFs, ETFs איז בעסיקלי אזוי ווי מיוטשעל פאנדס, געווענליך מיט זייער לאו עקספענסעס, און אונז האמיר שוין זייער אסאך מאל געשמועסט אין קאמע וואסער אז ווען איינער וויל אינוועסטן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט למשל איז גוט ער זאל קויפן SPY, כ ס פ י איז א ETF וואס וואס די ETF האט אין דעם אלע קאמפאניס פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט, און די אינוועסט אין דעם ווייסטו אז די האסט אינוועסטעד אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט וואס די ביסט רואיג ווייל די ווייסט אז מ'רעדט פון די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס אין אויף די ניו יארק סטאק עקסטשעינדזש, האו ראנג קען יו גאו? ס'קען זיין ס'וועט אראפפאלן אמאל טעמפארערי באט אוועראל איבער די לעצטע זיבעציק אכציג ניינציג יאר ווי לאנג ס'איז אפן די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז עס נאר ארויפגעגאנגען, אקעי דאס איז נאך א וועג וויאזוי די קענסט עס טון. די פראבלעם מיט דעם, וואס איז זייער א גוטע זאך ביי די וועי, און אזוי ווי אונז האמיר אסאך געשמועסט פון דעם איבער די לעצטע איי דאנט נאו צוויי אהאלב יאר, באקום איך אסאך מאל מענטשן שיקן טעקסט פרעגן, אויב איך וויל אינוועסטן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט וויאזוי זאל איך עס טון, וואו זאל איך קויפן, עס פי וואי, ווען, וואס, ווי, אקעי, סאו די פראבלעם מיט דעם איז, ס'קען זיין זייער א גוטע געדאנק צו טון, די פראבלעם מיט דעם איז אז די עס ענד פי פֿינף הונדערט אפילו ווי גוט ס'איז נאר, ס'איז נאר נישט, האט עס נישט קיין סטרעיט ליין אפ, ס'גייט עליות און ירידות, און אוועראל קומט עס אן אויבן, געווענליך, אין אייבערשטנ'ס הילף אויב ס'וועט גיין די נעקסטע צוואַנציק יאר אזוי ווי די לעצטע זיבעציק יאר דארף אזוי צו זיין, אבער אינמיטן די יארן איז דא אסאך מאל שטארקע. שטארקע דאון טרענדס אויך, למשל ווען ס'איז געווען קאוויד, בשעת קאוויד איז ארויסגעקומען האט די עס ענד פי פֿינף הונדערט געקראכט מיט בערך איי דאנט נאו פֿופֿציק פראצענט, ס'האט זייער שטארק אראפגעפאלן די עס ענד פי פֿינף הונדערט, צוויי טויזנט אַכט ביי די מארטגעדזש קרייסיס האט זי זייער שטארק אראפגעפאלן, ס'איז צוריקגעקומען, און ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אין היינסייט, דאס מיינט ווען איך קוק צוריק זעה איך אז ס'האט זיך געלוינט דעמאלטס ווען ס'איז אראפגעפאלן, צו לויפן אריינלייגן נאך געלט. די פראבלעם איז נאר אז אונז זעמיר מענטשן, אונז זעמיר יומען, יומענס מיט עמאושענס, אונז האמיר עמאושענס און זייער אסאך מענטשן איז דא וואס ווען זיי גייען גיין תמימות'דיגערהייט עפענען א SPY ETF, אריינלייגן זייער געלט כדי צו חתונה מאכן זייערע קינדער, און נאכדעם גייט געשען אזא זאך, נאכדעם וואס דו האסט דיך אזוי געפלאגט, האסט אוועקגענומען יעדע לאקזשערי וואס דו האסט געדארפט אין דיין לעבן כדי צו קענען אוועקלייגן געלט צו חתונה מאכן, האסט ענדליך אוועקגעלייגט די געלט צו חתונה מאכן, האסט געטון אלעס וואס דו האסט געדארפט טון, האסט אריינגעלייגט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט און ס'געט א קום אן קאוויד, און די מארקעט טראסקעט מיט פופציג פראצענט, און דו שרייסט, רבונו של עולם וואס האב איך דא געטון, פופציג פראצענט פון מיין געלט איז פארלוירן געגאנגען, נעכטן האב איך געהאט. פופציג טויזענט דאלער אין די אקאונט און היינט איז עס פינף און צוואנציג טויזענט דאלער לאמיך עס ארויס כאפן פאר ס'גייט גיין צו זירא און די געסט עס א כאפ ארויס א טאג שפעטער גייט עס ווייטער ארויף און ס'פאנגט אן צוריק ארויפצוגיין נאך העכער ווי ס'איז געווען א טאג פארדעם און דו טראכסט רבונו של עולם וואס האב איך דא געטון? און דו געסט א טאנץ צוריק אריין, דאס מיינט האסט עס פארקויפט פאר א לאס און דו האסט עס צוריק געגאנגען, צוריק אריינגעגאנגען ווען עס איז שוין געווען הויעך. דאס איז די סיבה פארוואס איין זאך וואס מענטשן רעדן נישט צו סאך, אפילו ווער ס'קומט פאמפן עס ענד פי פֿינף הונדערט בלא בלא בלא בלא ס'מאכט א עווערידזש אַכט פראצענט, צען פראצענט, וואטעווער ס'איז, דאס איז אלעס פיין און וואויל ווען דו קוקסט אויף די עס ענד פי פֿינף הונדערט, באט אנפארטשענעטלי די עס ענד פי פֿינף הונדערט אינוועסטערס האבן נישט די זעלבע סטאטיסטיק. מיענינג אפילו די עס ענד פי פֿינף הונדערט מיט אלע עליות און ירידות קומט אן צום סוף אויבן, אבער די אינוועסטערס אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז אויך דא א סטאטיסטיק זיי קומען אן העכער אבער נישט אזוי הויעך ווי די עס ענד פי פֿינף הונדערט און די סיבה פאר דעם איז וועגן זיי פארקויפן און קויפן אין די ראנג צייט, פון ווי ווייסט מען וואס די ראנג צייט איז? מען ווייסט נישט, אבער זיי גייען מיט יומען עמאושענס, זיי ווערן פארלוירן ווען זיי זעען זאכן און זיי ווערן עקסייטעד ווען זיי זעען זאכן. לאמיר דיך פרעגן א שנעלע שאלה, וויאזוי וואלט זיך דיין לעבן געטוישט? אויב דו האסט ווען א פרואווען סיסטעם צו מעסטערן דיינע פיינענסעס, אויפבויען זיך א עכטע שטארקע הצלחה מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און סטיקן צו א פלען וואס ער ארבעט באמת. קוק אויב דו ביסט מיד פון פילן אווערווארמד און סטאק, אדער ביסט פלעין נישט זיכער צו דו מאכסט די ריכטיגע פיינענשל דעסיזשענס, זאלסט וויסן דו ביסט נישט אליין, רוב מענטשן מוטשענען זיך ווייל זיי האבן נישט די ריכטיגע גיידענס, די ריכטיגע הדרכה, אדער די ריכטיגע טולס, אדער א גוטע שטארקע סופארט סיסטעם וואס ס'זאל זיי האלטן אקאונטעבל. דאס איז עקזעקטלי פארוואס איך האב קריעיטעד די גוט געלט קאמיוניטי. ס'איז א פרייוועט קאמיוניטי וואס איך פערסענעלי, איך אליין, גייט דורך בעזר השם מיט פרואוון סטרעטעדזשיס צו בילדן לאנג טערם סוקסעס. עס באקומען עקספערט גיידענס, פראפעשענעל טולס, און א קאמיוניטי, א קהילה, א צאמנעם פון לייק מיינדעד פיפל, מענטשן וואס טראכטן די זעלבע, וואס זיי האבן איין גאול פון לאנג טערם פיינענשעל סוקסעס. אויב דו ווילסט פיינעלי נעמען קאנטראל אויף דיינע פיינענסעס און זיך בויען אמת'דיגע הצלחה, שיק יעצט א מעסעדזש מיט די נומבער וואן צו אייט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און מען וועט דיך צוריקשיקן בעזר השם וואס דו דארפסט טון צו דזשוינען די קאמיוניטי. פליז ווארט נישט ביז סאם דעי וועסט עס טון, ווייל די סאם דעי נעווער קאמס, ס'קומט קיינמאל נישט אן, נעם די ערשטע סטעפ רייט נאו, יעצט, בשעת די הערסט עס, פאוז און שיק די מעסעדזש נאמבער וואן צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. איך ווארט דיך צו זען אין די קאמיוניטי און דיך האבן אלס א מעמבער ביי אונז אין די קאמיוניטי. וויפיל מאל איז דא מענטשן וואס זיי לייגן אריין געלט אין א סטאק ווייל זיי זעהן ס'האלט אין איין ארויפגיין, נישט דעמאלטס לייגט מען אריין, דעמאלטס האט מען, דעמאלטס נעמט מען ארויס, דו דארפסט אריינלייגן ווען ס'איז אונטן, אקעי? כ'האב א שוין אמאל געמענטשענט דא, ווארען באפעט זאגט אז די די סטאק מארקעט איז די איינציגסטע פלאץ וואס ער זעט מענטשן קויפן פאר טייער און פארקויפן פאר ביליג, יעדע יעדע אנדערע פלאץ איז פונקט פארקערט, מען זוכט צו קויפן פאר ווי ביליגער, און מען זוכט צו קויפן פאר ווי טייערער, ממילא איז דאס די פראבלעם וואס ס'קומט מיט אויב דו גייסט אריינלייגן די עס ענד פי פֿינף הונדערט, בא הכסף השלישי ויכריע בעניהם, וואס איז דא די דריטע אפשען וואס דו קענסט טון, איז דא אזא זאך וואס ס'ווערט אנגערופן אינדעקס פאנדס. אינדעקס פאנדס איז אויך די זעלבע איידיע ווי למשל א ETF פון די פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט למשל, אבער איך טריי דא צאמצושטעלן א פיקטשער פון נעמען אלע מעלות, די ערשטע מהלך איז געווען צו דייווערסיפייען, האבן אביסל דא אביסל דארט, אביסל איך זאג דייווערסיפייען כאילו יעדער ווייסט וואס מ'מיינט דייווערסיפייען, דייווערסיפייען מיינט צושפרייטן, חזל זאגן לעולם ישליש עד ונכסף, אביסל דא אביסל דארט אביסל דארט, אקעי, מ'דייווערסיפייט, און און און דו ווילסט דייווערסיפייען באט דו ווילסט נישט אז דיין דו ווילסט נישט דארפן מאכן די דעסיזשענס ווי צו לייגן און ווען צו לייגן סאו וואס טוט מען צו דעם? און די צווייטע זאך איז געווען אז דו ווילסט עס לייגן אין א ETF למשל אדער אין א אינדעקס פאנד וואס איז נישט דא צופיל טשארדזשעס ווען דו לייגסט עס אריין ווייל לאמיר זיך נישט פאפן רוב מענטשן וואס פארקויפן דיך פיינענשל עצות זענען סעילס פיפל, זיי פארקויפן א פראדוקט, איינער פארקויפט דיך א לייף אינשורענס פאליסי, איינער פארקויפט דיך א פארטפאליאו ווי ס'גייט ארויסקומען אפאר פראצענט יעדע יאר פון דיין געלט וואס איז וועט גיין פאר יעדן איינעם נישט פאר דיר, וואס ס'איז זייער זייער שווער אפצומאכן די געלט נאכדעם. דו ווייסט ווי שטארק די מארקעט דארף ארויפגיין און דיין פארטפאליאו דארף ארויפגיין כדי דו זאלסט אפמאכן די אלע געלט וואס דו האסט אוועקגעגעבן פאר אלע פראדוקט סעילס פיפל? סאו די עצה פאר דעם איז אינדעקס פאנדס מיט לאו פיס, אקעי? און וואס טוט מען אונז כדי צו משלב זיין די צוויי זאכן, די צוויי זאכן סיי צו קענען דייווערסיפייען און סיי צו קענען עס טון אויף א זאך וואס עס זאל נישט אינוואלוון אזוי שטארק יומען עמאושענס, די עצה פאר דעם איז צו גיין צו א פלאץ ווי למשל עס ווערט אנגערופן א ראובאו אדווייזער, ראובאו, פארוואס ראובאו? ראובאו איז א לשון פון ראובאט, אקעי ס'איז אזויווי א ראבאט, דארפסט גארנישט טון, ס'איז שוין מסודר, און ס'איז דא קאמפעניס פאר דעם, למשל פידעליטי, ווענגארד, איך נוץ אסאך מאל א קאמפעני וואס הייסט בעטערמענט, Betterment, זיי האבן זייער שיינע טולס אוועילעבל פאר א סימפל אקאונט, וואס מען דארף נישט זיין צו סאפיסטיקעיטעד פאר דעם, סאו דו קומסט ארויף דארט, און דו זאגסט זיי, איך וויל אוועקלייגן געלט פאר די און די צוועק, אקעי, וויאזוי ווילסטו עס אוועקלייגן פרעגן זיי דיך, איז דא צוויי אפשענס, אדער דו ווייסט וויאזוי דו ווילסט, און דעמאלטס קענסטו זאגן וואס דו ווילסט, אבער לאמיר אונז נעמען די הנחה פאר די שמועס אז דו ווייסט נישט וואס דו ווילסט, האסט נישט קיין עקספיריענס אין דעם, דו ביסט א פראפעשענעל אין דיין ליין, אבער דו ביסט נישט קיין פראפעשענעל אין פיינענס, דו ווייסט נישט וויאזוי צו אינוועסטן די געלט, סאו איז דא א קוועשטענער, א שאלות און תשובות וואס דו קענסט א פארהער יא אקעי איך מיין דיך נישט צו ברענגען קיין קיין טראמא פון ישיבה און ישיבה איז געווען א שטרענגע פארהער באט דאס איז נישט אזא שטרענגע קענסט עס טוהן ביי דיר אליין אויף דיין טיש אין אפיס און און ווי דו ווילסט אדער אין די קיאסק פון די קאמפיוטער ווי דו ווילסט מאכסט די פילסט אויס די קוועשטענער די ענטפערסט דארטן אויף די פאר שאלות למשל ווען דארפסטו האבן די געלט למשל האסט אנדערע געלט אויך אוועילעבל למשל וויפיל גייט אראפגיין די פארטפאליאו אדער זאלסט ווערן דערשראקן קעי, נישט ווייל די גייסט עכט, ווייל בשעת ס'געשענט איז די עמאושענס פון די מענטש טריגערט דיך אויף א אנדערע וועג בשעת ס'געשענט ווי בשעת מ'רעדט אויב ס'גייט געשען, סאו מ'ווייסט נישט עכט, באט ער פרעגט דיך די אלע שאלות און דו ענטפערסט עס, און ער קומט ארויס און ער רעקאמענדט דיך א פארטפאליאו, און די פארטפאליאו בעסיקלי איז אזויפיל און אזויפיל פערצענט עס ענד פי פייוו הונדערט, למשל לאמיר זאגן זעכציג פערצענט פון דיין פארטפאליאו זאל גיין צו עס ענד פי פייוו הונדערט, למשל צוואנציג פערצענט פון דיין פארטפאליאו זאל גיין צו געוויסע באנדס, באנדס איז סאך מער סטעיבל, ס'האט א פיקסד אינקאם, ס'איז נישט אזוי דזשאמפעדיג ארויף און אראפ, סאו די מעלה פון דעם איז אז די עס ענד פי פייוו הונדערט קען טראסקענען זייער שטארק אבער וויבאלד דו האסט אויך ביינס און דאס גייט נישט אזוי טראסקענען, גייסטו נאך אלץ זען דיין גאנצע פיקטשער אויף א וועג פון נישט געפערליך, ס'האט נישט אזוי שטארק געטראסקעט ווי דו האסט געמיינט ווי ביי רוב מענטשן. סאו זיי געט אראפ אזא פארטפאליאו, און אטאמאטיש ווען דו זאגסט אים איך וויל אוועקלייגן די דריי פיר פינף הונדערט דאלער א חודש, איך וואלט רעקאמענדעט פאר יעדע קינד צו מאכן א עקסטערע אקאונט, מאכסט א אקאונט פאר א קינד, און דו לייגסט אוועק די פאר הונדערט דאלער א חודש פאר די קינד, דאס איז דאך וואס אונז האבן געשמועסט וויפיל דו זאלסט אוועקלייגן, דו רעכנסט עס אויס, פיין, און דו לייגסט עס דארטן אריין, גייט אטאמאטיש דיין געלט גיין, יעדע דאלער וואס דו לייגסט אריין גייט ווערן צוטיילט צווישן די אלע פארטפאליאוס, סארי, אין די פארטפאליאו צווישן די אלע אינדעקס פאנדס, סאו ס'ווערט צוטיילט צווישן די אלע אינדעקס פאנדס און אטאמאטיש ביסטו דייווערסיפייד, ביסט נישט אלעס אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט. די מעלה פון דעם איז אפאר זאכן, קודם איינס אז כדי צו מצליח זיין, פאר רוב מענטשן מיט אינוועסטן אין די מארקעט אין די לאנג טערם, איז זייער זייער וויכטיג ארויסצונעמען וויפיל ס'איז מעגליך די יומען עמאושענס, ארויסצונעמען די דעסיזשען מעיקינג פון די מענטש ווי מער, ווייל איינמאל איך לייג דיך אריין אין א סיטועשאן און דו דארפסט מאכן דעסיזשענס, איינמאל איך לייג דיך אריין אין א סיטועשאן אז דו דארפסט מאניטערן די מארקעט, איינמאל איך לייג דיך אריין אין א סיטועשאן אז דו דארפסט ווערן עקסייטעד ווען ס'גייט ארויף, איז זייער ריסקי דיין פערפארמענס אין די מארקעט. ס'קען זיין אז די מארקעט זאל גיין אמעיזינג און דו זאלסט נאך אלץ פארלירן געלט. פארוואס? ווייל דו דארפסט מאכן דעסיזשענס און איך וויל נישט דו זאלסט מאכן דעסיזשענס. נעם אוועק פון דיר די זאך פון מאכן דעסיזשענס. האסט אויפגעסעט א אקאונט, מאך צו די אויגן, קוק עס נישט אן. איינציגסטע זאך וואס דו זאלסט אנקוקן איז וויפיל לייג איך אוועק יעדע חודש אין די אקאונט? אדער אז דו ווילסט מאכן נאך א אקאונט פאר א אנדערע קינד קוסט מאכסטו אויך דעמאלטס די דיסיזשען, זעצט דיך אראפ פאר די פֿופֿצן מינוט עפענסטו עס אויך, זאג פֿופֿצן ווייל עס קען נעמען זיבן אויך, אבער פאר אסאך מענטשן וועט עס נעמען צוואַנציק, דאזענט מעטער, אינוועסט די פאר מינוט וואס ס'נעמט, עפענסטו אויף דיין אקאונט, און פארגעס פון עס, לאז די מעדזשיק זאל געשען אליין מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און דו ווייסט אז דו האסט געטון די ריכטיגע זאך, דאס איז די סימפלעסט וועג וויאזוי יעדער איינער, אז דו הערסט אויס די שיעור פון יעצט און די שמועס פון פאריגע וואך, און דו שטעלסט צוזאם די צוויי זאכן צוזאמען, דארף יעדע נערמאלע אינגערמאן ווייבל וואס וויל מסדר זיין די ענין פון חתונה מאכן, און זעלבסט זיך ריטייערן אויך, באט איך רעד יעצט אלס א משל, חתונה מאכן, קען דאס מסדר זיין. כ'מיין אז נײַנציק פראצענט, ניין כ'ווייס נישט, אפשר זיבעציק אכציג פראצענט קוועשאנס וואס איז אריינגעקומען צו די קאמא וואסערליין ווערט אטאמאטיש פארענטפערט מיט די צוויי שירעם, און און אדרבה האסט עני אדער קוועשאנס פאלאו אפ קוועשאנס אייט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו שיק א טעקסט מיט די קוועשאנס מען הערט נישט אויס קיין וואויס מעילס אין די ליין פון קוועשאנס סאו שיק א טעקסט און בלי נדר מעט עס טרייען צו אדרעסן ביי די וועי אויך אויף די זעלבע ליין קענסטו קויפן די נייע בוק פון דיין הצלחה וואס מענטשן זאגן אז ממש ס'האט זיי געעפנט די אויגן, כ'האב געהאט א טעקסט פון איינעם, א אימעיל, פידבעק פון איינעם א אימעיל, וואס ער האט מסביר געווען אז זיין לעבן פארן ליינען דיין הצלחה, זיין לעבן נאכן ליינען דיין הצלחה איז צוויי עקסטערע, געקומען א נאך א גלגול, ער האט א נייע דעס, שכוח פאר די קאמפלימענט און איך דאנק די אייבערשטער אז איך האב געהאט די זכי' צו העלפן אזוי סאך מענטשן מיט דעם, קענסט עס קויפן דארטן סיי א אודיאו בוק, סיי א בוק צו ליינען, אדער אויף חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בוקס.